Imma rrid nagħtik ħajr li għamiltu dal-ispazju u dal-ħin President bħala Malta Football Association, rrid nagħti ħajr ukoll lill-Kummissarju għall-Ugwaljanza Sinjura Rini Lajbiera li wkoll għamlet il-ħin għalina dal-għodu, lill-Kummissarju għall-Mental Health Dottor John Cachia, lilek Onorevoli David Agius, U lil kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin hawnhekk, kif nara wkoll lil Andrew Azzopardi, grazzi li qegħdin kollha hawnhekk biex proprju nniedu din il-kampanja tant importanti. Kif qal tajjeb, rrid nirringrazzja wkoll il-fondazzjoni tiegħi għax naturalment msiker noħodhom for granted u jaħdmu ħafna il-President's Foundation for the Wellbeing of Society lil Elaine u lil Stephanie imma naf li kienu qed jagħtuhom jagħtu ħafna ħin għal din il-kampanja wkoll. Kif qal tajjeb il-President, Jekk hawn xi ħaġa li tkisser id-dinjità tal-bniedem, tneħħilu kull xorta ta' rispett u tneżżgħu kompletament mid-drittijiet fundamentali tiegħu huwa proprju meta jkun hemm il-vjolenza. U hawn qed nispeċifikaw, qed nitkellmu f'issa fuq vjolenza li hija gender based. Gender based jiġifieri qed ngħidu tista' ħafna drabi jkunu nisa imma għandna rġiel u għandna wkoll ma nistgħux ninsew il-komunità LGBTI. dawn ukoll jgħaddu minn minn ċertu tip ta' vjolenza. U allura naħseb li dil-kollaborazzjoni hija importanti ħafna u qed tagħti statement qawwi hemm barra. Qed tagħti statement qawwi għax għandna bżonn nagħtu statement. L-aħħar pubblikazzjoni dwar crime f'Malta, il-crime f'Malta, il-kriminalità f'Malta, u li maħruġ minn Crime Malta għall-2016, jgħid li 7 fil-mija tal-crimes f'pajjiżna huma ġejjin abbażi ta' gender based violence, jiġifieri għandna tassew għal xiex naħdmu. Imma wkoll għandna indikaturi inkwetanti wkoll li jagħtuna mbagħad il-Fundamental Rights Agency tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, l-FRA, ngħidulha l-FRA, li tgħidilna li fuq livell Ewropew hemm 22 fil-mija tan-nisa li f'dan din ir-riċerka li għamlu esperjenzaw jew physical jew sexual violence mill-età ta' ħmistax-il sena. Jgħidulna li 37 fil-mija tan-nisa li ġew, ħa ngħid hekk, saret ir-riċerka fuqhom, psikoloġika, qed jgħidulna kellhom vjolenza psikoloġika. 50 fil-mija tan-nisa li, dan l-istudju jindikalna li, kellhom xi forma ta' sexual esperjenzaw xi forma ta' sexual harassment. U għaliex tgħiduli imma aħna qed aħna dil-kampanja Malta, le dil-kampanja ħa nġorruha anke barra jekk Alla jrid, dan il-video li li se naraw dak issa huwa jbuh viral ħalli kemm jista' jkun jieħu ħalli mhux biss nagħlqu dan li qed nagħmlu f'pajjiżna ma jservix biss għalina bħala edukazzjoni u bħala awareness u bħala kuxjenza ta' kemm għandna nirrispettaw il-bniedem, kemm għandna nirrispettaw il-persuna, kemm għandna nagħtu dinjità u kemm għandna, jekk nipprofessaw li aħna promoters tal-human rights, ma nistgħux nipprofessaw biss b'irsienna imma rridu nkunu tassew believers u b'mod effettiv u fattwali nħarsu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. U allura dik ha dak li qed nagħmlu hawn illum, nittamaw li mhux biss nagħmlu dal-ġid ġewwa pajjiżna b'dil-kollaborazzjoni qawwija u b'dal-istatement allura qawwi li qegħdin nagħmlu speċjalment il-Malta Football Association fejn aħna nafu li l-maġġoranza huma rġiel u ħafna drabi sfortunatament huma l-irġiel li huma l-perpetrators ta' din il-vjolenza, ikollna ngħiduha, dan huwa statement mill-aqwa. l-Malta Football Association qed tkun hi fuq quddiem li qed tgħid le m'għandniex nittoleraw, zero tolerance għal gender based violence u dal-ġid li se nagħmlu f'pajjiżna ħa nippruvaw ukoll nifirxuh madwar id-dinja llum nirringrazzjaw 'l Alla li bl-internet nistgħu nkunu kullimkien ħalli wkoll allura jkun hemm dik ir-ripple effect fuq ħaddieħor. Jiena konvinta vera Nixtieqkom li tkunu kollha f'dan il-xajdulu. Naturalment qed nifhem li ma jistax inkella mbagħad ir-referee nagħmluhi l-impossibbli biex jirreffja. Imma nittama li kull player, għax imbagħad spjegali l-President kif se ssir di, li kull player jilbes jew tilbes dan il-gear ħalli turu li l-MFA mhux id-diriġenza imma kull wieħed u waħda minnkom, ħafna minnkom, Ħafna minnkom irġiel, intkom kontra li nittolleraw f'pajjiżna l-vjolenza abbażi tal-ġeneru. Meta ngħidu ġeneru qed ngħidu mhux biex nis, mhux biss nisa, fil-maġġoranza huma nisa nerġa' nirrepeti, però hemm ukoll irġiel li jbatu minn gender based violence u hemm ukoll il-komunità LGBTIQ li ukoll sfortunatament nisimgħu b'każijiet ta' gender based violence. Nittama, nittama li b'dil kampanja tagħna mhux biss qed nagħmlu dan l-istatement qawwi, imma wkoll qegħdin ninkoraġġixxu lil dawk li sal-lum, x'aħna nafuha wkoll mir-riċerka li għandna ħafna li qegħdin jaqalgħu fis-silenzju u jibqgħu ġo darhom ma jirrapurtawx, jiġifieri din toħorġilna mir-riċerka. Allura nittama li nagħmlu dan il-kuraġġ, silent violence, daw imsieken, dal-vittmi li ma jkunux għelbu l-biża' biex joħorġu jirrapurtaw. Rridu nassiguraw li pajjiżna li pajjiżna ma jittollera bl-ebda mod dit-tip ta' vjolenza. Ma nistgħux nippretendu mill-awtoritajiet biss, ma nistgħux nippretendu li ħa negħlbu dawn l-isfidi bil-leġiżlazzjoni biss. Irridu nkunu kull wieħed u waħda minna committed li ngħinu għall-bidla fil-kultura. X'di fl-aħħar mill-aħħar hija kultura, kwistjoni ta' attitudni u rridu ngħelbuha bl-aktar mod qawwi u jiena naħseb li tajna bidu tajjeb ħafna b'din il-kollaborazzjoni b'saħħitha, il-Malta Football Association u l-President's Foundation for the Wellbeing of Society. Nirringrazzjakom minn qalbi tassew għal dan l-istatement kbir li qed nagħtu issa hemm barra f'pajjiżna imma wkoll lil hinn minnu. Grazzi.